Белемгә кытлык тойгандай, булган белемнәрегезне югалтырга курыккандай укыгыз, дип әйтә иде борынгы фикер иясе Кытай фәлсәфәчесе Конфуций. Чыннан да, кеше гомере буена укырга мәҗбүр, ә иң мөһиме, булган белемнәреңне дөрес куллана алу, аларны кулланып кына калмыйча, башкаларга да тарату. Бу белем дөньясы. Бүгенге тапшыруыбызда Бөтен Россия тарихчылары бер җирдә тарих һәм җәмгыять белеме укытучылары форумында нинди фикерләр яңгырады? Квалификацияне күтәрү яшь педагоглар көндәшлеккә сәләтләрен кайда үстерә алачак? Мондый ферма үзебезгә дә кирәк. Авыл предприятиесе белән кайда идарә итәргә өйрәтәләр? Мәскәүлеләрне җиңдек. Мәскәү яр буйларын үстерү бәйгесендә Казан архитектор студентлары ничек җиңеп чыкты? Татарстанда Россиядәге гуманитар белем бирүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган зур форум узды. Аның программасы ике мөһим вакыйганы берләштерде. Тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларының бөтен Россия ассоциациясе киңәшмәсе һәм әлеге юнәлештәге укытучыларның 3 республика съезды. Бөтен илдән килгән педагоглар хәзерге көндә барлык укыту биналарында гамәлгә ашырыла торган тарихи-мәдәни стандартны камилләштерү турында фикер алыштылар. Дәүләт имтиханнары нинди булырга тиеш? Тарих фәне бердәм дәүләт имтиханында бирелергә тиешле мәҗбүри фәнгә әйләнерме? Авыл укытучылары хезмәтенең үзенчәлекләре, тарихи вакыйгалар даими рәвештә үзгәреп торучы дөньяда кадрлар әзерләү мәсьәләсе, Бу һәм башка сораулар хәзер укытучыларны гына түгел, әти-әниләрне дә борчый. Мәктәпләрдә тарих фәнен укытуның әһәмиятен һәм актуальлеген форумга Россия мәгърифәт министрының килүе дә раслый. Гөлинә Шәймуллина тарих белгечләре белән аралашып кайтты. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк әлеге гыйбарә бүгенге көндә аеруча актуаль. 2022 елдан бердәм дәүләт имтиханында тарих мәҗбүри фәннәрнең берсе булырга мөмкин. Аны балалар рус теле, математика һәм инглиз теле белән бер рәттән тапшырачак. Санап үтелгән фәннәрнең аерым кагыйдә принциплары булса, тарих бу яктан сораулар тудыра. Төрле чыганакларда фактлар һәм даталар аерыла. Тарих фәнен укытудагы авырлыклар бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру 5 ел элек кабул ителгән тарихи мәдәни стандартларның җитешсез яклары турында гуманитар белем бирүнең актуаль мәсьәләләренә багышланган зур форумда фикер алыштылар. Әлеге киңәшмәдә республикабызның төрле районнарыннан килгән тарих һәм җәмгыять белем укытучылары катнашты. Алар Россия Федерациясе мәгариф министры Ольга Васильевага борчыган сорауларын бирә алды.
Яңа стандартларны гамәлгә кертүнең бишенче елы бара. Бүгенге көндә без инде берникадәр нәтиҗәләр дә ясый алабыз. Аның отышлы яклары күп, һәммәм кимчелекләр дә юк түгел. Шуның өчен бу стандартларга төзәтмәләр кертеләчәк. Моннан соң тарих яңа укыту концепциясенә таянып өйрәнеләчәк. Анда мәдәни-методологик Сул кулланылачак. Көнкүреш мәдәнияте, Ватан тарихына аеруча зур игътибар биреләчәк. Ә менә җәмгыять белеменә килгәндә, укучыларда финанс һәм юридик белемнәрне арттыру буенча эш алып барылачак. Они, наверное, уже смогут работать и. Укучыларның тарих, җәмгыять белеме белән кызыксынулары елдан-ел арта. Районыбызда бу фәннәрдән бердәм дәүләт имтиханын тапшыручылар да күп. Әгәр дә тарихны мәҗбүри рәвештә бирдерә башласалар, югалып калмабыз дип уйлыйм. Бүгенге көндә китаплар да бик күп. Әсбаплар да бик күп, интернетта да бик күп чыга. Документаль фильмнар да карый балалар. Шул вакытта э, рус әдәбияты белән дә, татар әдәбияты белән дә ул бит безнең аваздаш. Форумда ватан тарихын укытуга аерым тукталдылар. Россия Федерациясе мәгариф министры яңа стандартлар буенча ясалган дәреслекләр, укыту программалары, Бу юнәлештә укыту дәрәҗәсен арттыру курслар оештырылганлыгы хакында әйтеп узды.
Унберенче сыйныф программасында егерменче гасырның икенче яртысы тирәнтен өйрәнелергә тиеш дигән фикерләр белән килешәм. Бигрәк тә Бөек Ватан сугышының төп вакыйгалары үзләштерелергә тиеш. Моннан кала илебезнең төрле тарихи чорлардагы эчке һәм тышкы сәясәтен өйрәнү дә мөһим. Яңа стандартларга соңгы еллардагы ил, дөнья күләмендәге вакыйгалар да кертеләчәк. Бүгенге көндә тарих буенча белемнәр таяну ноктасына тиң. Аны үзләштерсәң, бик зур үрләр яулап була. Юкка гына таяну ноктасын тапсагыз, бар дөньяны әйләндереп бирермен дип әйтмиләр бит. Форум киңлекләрендә Казан педагогика көллиятендә һөнәри әзерлек үзәге ачылды. Проект Россиянең Мәгърифәт министрлыгы ярдәме белән Яшь профессионаллар федераль проекты кысаларында тормышка ашырыла. Әлеге үзәк белгечләргә профессиональ белем бирүдә көндәшлеккә сәләтләрен үстерүдә ярдәм итәчәк. Бу ничек тормышка ашырылыр? Гөлфия Гобәйдуллина репортажында.
Бу Татарстанның беренче алгарышлы һөнәри әзерлек үзәге, аның йөрәге цифрлы платформадан гыйбарәт. Шуңа да үзәк белән танышуны бу урыннан башладылар. Это будет такое единое окно для всех, кто хочет обучаться. Цифрлы платформа үзәккә килүчеләргә уку курсын сайларга ярдәм итәчәк, ә мәктәп укучылары әлеге программа аша үзләренә туры килгән һөнәрне билгели алачак. Моның өчен базага махсус тестлар кертелгән. Аның берничә соравы белән Россия мәгариф министры Ольга Васильева да танышып үтте. Уку курсы сайланылганнан соң, үзәк тәкъдим иткән юнәлешләр белән дә танышып була. Ә алар биредә бихисап. Игътибар үзәгендә хәзерге заманда зур ихтыяҗ булган иң кирәкле, яңа һәм перспективалы һөнәрләр. Мисал өчен, бу аудиториядә эшмәкәрләр өчен курслар оештырылган. Ул үзәккә йөрүчеләргә алга таба бизнесларын алып бару өчен файдалы белемнәр бирәчәк. Һөнәри юнәлеш бирүдән кала, үзәктә әзерлек, яңадан әзерләү, барлык категория гражданнарының квалификациясен күтәрү эшләре алып барыла. Биредә төрле яшьтәге гражданнар кабул ителә. Үзәкнең төп партнерлары, югары уку йортлары, һөнәри белем бирү оешмалары һәм эш бирүчеләр. Бүгенге көндә Фордсоверс компаниясе безнең регионда, Татарстанда яңа проект алып бара. Безнең максатыбыз ул эшчеләрне һәм белем бирү учреждениеләрен берләштерү. Шунлыктан без ЦОП учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә булдык. Алар безгә бердәм программа төзеделәр. Алгарышлы һөнәри әзерлек үзәгендә коворкинг, медиа-зона, лекторий, өч трансформер аудитория, проект эшчәнлеге мәйданы, компьютер классы бар. Россия мәгариф министры аларның барысын да карап чыкты, ә экскурсия ахырында бу оешмага карата үз фикерен белдерде.
Бу Россиянең беренче алгарылышлы һөнәри әзерлек үзәкләренең берсе генә түгел, бүгенге көндә педагогика көллияте базасында урнашкан бердәнбер үзәк ул. Биредә күргәннәребез урта һөнәри белем бирү өлкәсендә өр-яңа юнәлеш турында сөйли. WorldSkills Russia хәрәкәтенең казанышлары кулланылганы аеруча сөендерә. Быел Россиядә алгарышлы һөнәри әзерлек үзәкләренең саны ундүрткә тигез булачак. Якын киләчәктә Татарстанда тагын берничәне ачырга уйлыйлар. Аларның кайсы шәһәрләрдә булачагы әлегә билгесез. 2024 нче елга кадәр илебез буенча мондый 100 үзәк булдырылачак. Казанда кооперацияне үстерүнең ресурс үзәге ачылды. Биредә кулланучылар кооперациясе системасы өчен кадрлар әзерләячәкләр. Бу авыл җирлегендәге предприятиеләр белән югары квалификацияле кешеләр җитәкчелек итәчәк дигән сүз. Үзәк кооперация институтында ачылды. Хәзер монда студентларны гына түгел, ә өлкә белән кызыксынган мәктәп укучыларын, системалы белемнәрен ныгытырга теләгән тәҗрибәле яшь авыл эшмәкәрләрен укытачаклар. Үзәк тантаналы шартларда ачылды. Анда Татарстан президенты да, Россия Федерациясе кулланучылар кооперациясе берлеге советы рәисе дә булды. Кооперацияне үстерүнең ресурс үзәге нинди булачак? Камилә Насибуллина белеште. Укучылар Хәзер искә төшереп үтәбез, нәрсә ул бүгенге көндә кооперация. Казан кооператив институтының девизы Киләчәгеңнең үз кулыңа ал. Һәм бу уку йортында девиз булып кына калмый, студентлар үз һөнәрләренең белгечләре булып чыксыннар, хезмәт базарында ихтыяҗлары булсын өчен барысын да эшлиләр. Мәсәлән, күптән түгел генә, унбишенче ноябрьдә институт базасында кооперацияне үстерү ресурс үзәге ачылды. Үзәкнең төп бурычы, Кулланучылар кооперациясе өчен квалификацияле, максатчан кадрлар һәм авыл җирендә эшләүче предприятиеләр өчен белгечләр әзерләү. Кооперация ул, берләнешү, бергә булу, үзеңнең уй-фикерләреңне, үзеңнең максатларыңны чынга ашыру. Кооперацияне үстерү авыл хуҗалыгын саклау факторы булып тора. Студентлар исә нәкъ менә яшьләрне кооперация эшенә җәлеп итү, аларны кызыксындыра алуы белән бу проект уңышка ирешәчәк дигән фикергә килгәннәр. Чөнки авыл халкын уятырга, яңа технологияләргә өйрәтү кыенрак. Яшьләр бу өлкәгә яңа күзлектән карыйлар, диләр. Меня цель сначала отучиться. Мин укып чыккач, үземнең районыма кайтып, кооператив эшчәнлек белән шөгыльләнергә ниятлим. Дөресен әйткәндә, мин ит яратам. Шуңа күрә терлекчелек белән шөгыльләнергә телим. Хыялыңны чынга ашырырга, максатка ирешү өчен күп көч куярга һәм эшләргә кирәк. Ислам Лотфуллин авыл хуҗалыгында кооператив төзеп уңышлы эш алып барырга мөмкин икәнлеген курсташларына үз үрнәгендә исбатлый. Ул Авангард студентлар кооперативы рәисе. Предприятиеме, кооперативмы, ООО, ИПмы, э, бөтен нәрсә ничек дип әйтсәм, кешенең кешенең тырышлыгы, кешенең эше кирәк. Уңышлы эшнең 60 проценты уңышлы кадрлар. Э, яхшы кадрлар э, җитми кешеләр э, кем кем белән эш алып барырга кирәк факультатив кысаларында студентлар теорияне гына өйрәнеп калмыйлар практик эше дә күп авыл хуҗалыгын районнарга барып өйрәнәләр предприятиеларда практик үтәләр авыл хуҗалыгын торгызырга кооперация гына булыша ала ди илхамия минәхмәтова Бүгенге көндә кооперацияне башлап җибәргә мәктәпләр дәрәҗәсендә. Алар кысасында без кооператив барлыкка китереп, шул кооперативта аларга э, кооперативны э, төзеп җибәрергә булышып, аннан соң аларның э, эш дәверен тоже планга кертеп, аларны бөтенесенә өйрәтеп, шуңа хәтлек барып җиткерергә, бу балалар үзләренең хезмәтләренең җимешен күрергә тиеш. Ә хезмәт җимеше нәрсәдән тора? Ул, конечно, аларның кесәләренә тамган акчадан. Казан кооператив институты мәктәптә кооперацияне үстерүгә дә игътибар бирә. Мәктәпләрдә профильле сыйныфлар булдыруны районнар тәкъдим иткән. Иң беренчеләрдән булып Әлки районы, соңрак бу проектта Алексеевский район да кушылган. Бүгенге көндә тагын алты район белән эш башланырга тора. Институт алдында торган иң беренче мәсьәлә авыл җирлегендә эшләргә яшьләрне җәлеп итү, хуҗалык эшчәнлеген популярлаштыру, ди институт ректоры Алсу Набиева. Менә яшьләребезне нишләп кайтмыйлар? Алар үзләренең эш урынын кая икәнен белмиләр, таба алмыйлар. Менә без әйтәсебез килә һәм өйрәтәсебез килә, әгәр сез берләшә беләсез икән, сез җирдә матур иттереп эшләп, нәтиҗәгә ирешә аласыз. Кооператив институт авыл хуҗалыгы кооперативларын булдыру буенча бизнес-инкубатор буларак чыгыш ясый. Нәкъ менә аның ярдәме белән Татарстанда 2018-19 елларда 50 дән артык кооператив төзелде, авыл хуҗалыгы кооперативларының ревизия берлеге булдырылды.
Казан архитектура-төзелеш университеты архитектура һәм дизайн институтының 4 курс студентларының проекты иң зур бүләк гран-при яулады. Бәйге ә, аны архитекторлар заманча воркшоп дип йөртә, Мәскәүнең Яуза елгасы яр буйларын үстерүгә багышланган иде. 69 катнашучы атна дәвамында елга буйлары буйлап урнашкан тарихи объектларны башкала тормышына кертү вариантларын уйлады. Нәтиҗәдә 15 команда үз проектларын тәкъдим итте. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, илнең иң көчле вузларына ярышырга туры килде. Бу Мәскәү архитектура институты, Халыклар дуслыгы университеты, Мәскәү төзелеш университеты һәм башка танылган уку йортлары. Әмма Казан архитектура төзелеш университеты студентлары иң-иңнәре булды. Ни өчен? Моны без бәйгедә катнашучылардан һәм аларның остазларыннан белергә булдык. Өч кыз, ике егет, Мәскәүне яулаган команда шушы. Барысы да дүртенче курс студентлары. Казан архитектура төзелеш университетының шәһәр төзелеше факультетында укыйлар. В отличие от многих, продумали Нижнюю набережную и в целом разноуровневый маршрут. Казан студентлары Мәскәүдәге Яуза елгасы ярын төкләндерү проектын тәкъдим итә. Конкурс турында ишетүгә гариза биргәннәр. Проектны бер атна эчендә эшләп бетергәннәр. 15 команданы артта калдырып, җиңү яулаганнар. Иң көчле көндәшләре Мәскәү архитектура университеты студентларына икенче урын бирелә. Ребята из Москвы, они могли использовать... Мәскәү студентларына материал туплау өчен урамга чыгу да җитә иде, ә безнең андый мөмкинлек булмады. Башка шәһәрдә яшибез бит. Икеләнгән әйберләрне шунда ук тикшереп карап булмады, халыктан сораштыру да үткәрә алмадык. Шулай да иң яхшы проект Казан студентларыныкы. Аларның иң зур өстенлеге Яуза яры буеның берничә катлы булуында. Мы разделили велодвижение от... Велосипедчылар автомобиль һәм җәяүлеләр юлларын Аерым ясадык. Кешеләргә дигән юл астарак булачак. Һәр юлны киртәләп алу өчен агач утыртылачак. Яр буе өч өлешкә бүленгән, бизнес-зона, гаиләләр өчен ял үзәге һәм мәдәни майданчык. Анысында иҗади диварда булачак, граффити яратучылар өчен. Яуза елгасының Мәскәү үзәгендәге биш километрлык өлешен төкләндерү проекты Өч д форматта да ясалган. Казанлылардан башка бер команда да моны эшләми. Казан архитектура төзелеш университеты елда меңнән артык архитектор әзерләп чыгара. Студентлар Россия генә түгел, дөнья күләм конкурсларда да катнаша. У нас очень хорошие преподаватели. Безнең укытучылар бик яхшы. Төрле проектлар ясау осталыгы да, укыту тәҗрибәсе дә бик зур. Шуңа да алдынгы проект группалары әзерли алабыз. Мәскәүнең Яуза елгасы ярын төкләндерү эшләре киләсе җәйдә башланырга тиеш. Әлегә сулык шактый аяныч хәлдә. Яуза пычрак, экология начар, предприятиеләр анда калдыкларын ташлыйлар. Казан студентларының һәр идеясен дә тормышка ашыра алмаска мөмкиннәр. Проектның тулысынча гамәлгә кертелү-кертелмәве финанс мөмкинлекләр белән бәйле. Шулай да, безнең яшь осталар тәкъдим иткән алымнарның күбесе Мәскәү үзәген бизәргә ярдәм итәчәк.